Essalawmaleýkum hormatly tomaşaçylar, gadyrly watandaşlar! Bütin dünýäde bolşy ýaly, mähriban Arkadagymyzyň saýasynda biziň Diýarymyzda-da, jan Watanymyz Türkmenistanda zenanlara, enelerimize, uýalarymyza goýulýan aýratyn hormatyň nyşany höküminde Halkara zenanlar güni, sekizinji mart baýramy Diýarymyzda bu günki gün Ullan toýlanylýar. Zenan mertebesini arşa çykaran enelerimize, uýalarymyza, zenanlarymyza aýratyn hormat goýýan Gahryman Arkadagymyza gepleşigimiziň başynda ak ýüregimizden sagbolsun aýdýarys. Mähriban Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Eziz Arkadagymyzyň ýurdumyz bähbitli, halkymyz bähbitli durmuşa geçirýän beýik işleri elmydama uly rowaçlyklara beslensin. Şu günki gün. Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda Diýarymyzda ullan toýlanylýan Halkara zenanlar güni sekizinji mart baýramy bilen kümüş saçly enelerimizi, uýalarymyzy, zenanlarymyzy şu ajaýyp baýram bilen tüýs ýüregimizden gutlaýas. Goý, mähriban enelerimiz, zenanlarymyz biziň ojaklarymyzy, dünýämizi bezäp dursun! Goý mähriban enelerimiz, uýalarymyz, zenanlarymyz bahar paslynda açylýan ak güllere owadan güllere meňzesinler. Ine mähriban ilaçlar hormat tomaşaçylar şeýle ýagşy arzuwlar bilen noş bolsun atly gepleşigimiziň baýramçylyk sanyny biz ýazgy edýäs elbetde noş bolsun atly gepleşigimiz Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenobat teleýaýlymyzyň şeýle-de ak şäherimiz Aşgabadyň görküne görk goşup oturan Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlaýas elbetde bu günki gün Halkara zenanlar güni sekizinji mart baýramy mynasybetli Noş bolsun atly gepleşigimiziň baýramçylyk sanyny taýýarladyk. Bu günki baýramçylyk gepleşigimizde-de baş aşpezimiz bilen sizi tanyş etmek isleýän. Umuman, biziň gepleşigimiziň hormatly myhmanlary, olar elbetde Türkmenistanyň at gazanan artisti Täçmämmet Amangulyýew. Täçmämmet Amangulyýew diýsem, kimkä öýdäýmäň. Biziň söýgüli artistlerimiziň biri Çepbe, şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň şa gadamy bilen açylan Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bagtyýar talyby, şahyr, ine, şahyr dostumyz Kerim Hallyýew. Salowmaleýkim. Aşhanamyzda hoş gördük. Sag bol, sag bol. Näme iýmeli?
Iýmäge geldiňizmi ýa bişirmäge geldiňizmi? Näme etmeli?
Bişirmelimi ýa iýmelimi? Bu gün, Iýmeli bolsa derrew iýer. Bu gün sekizinji mart baýramy. Hawa. Zenanlaryň baýramy. Aslynda biziň bar aladamyz näme zenanlarymyzy uýalarymyzy Dogry aýdýaň.
Enelerimizi begendirmek. Ine bu gün bizem şu Noş bolsun atly gepleşigimiziň baýramçylyk sanynda ildeşlerimize gülki paýlaýyly diýdik. Hemem bir olaň ýüzlerinde azajygam bolsa ýylgyryş pursatlaryny döredelidip, indi Kerim bilen sizi gepleşigimize çagyrdyk. Birnäçe datly tagamlary taýýarlap.
Taýýarlarys-ä Kerim jan, hä? Onda indi başlabereli, näme taýýarlamaly bolsa.
Ilki bir başlamaka, her kimiň ýüreginde bu gün arzuwlar bar, ak arzuwlar bar. Zenanlarymyza. Ine şu pursatda ejelerimiz, jigilerimiz, gyz perzentlerimiz gepleşiklerimize tomaşa edip oturandyrlar. Şu pursatda gutlaýyň, arzuwlaryňyzy diňläýli. Hawa, hormatly zenanlar, hormatly eneler, mähriban uýalar! Ýetip gelen Halkara zenanlar güni, sekizinji mart baýramyňyz gutly bolsun, gutly mübärek bolsun! Siziň janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowluk bolsun! Hemişe ojaklarymyzy ýyly mähriňiz bilen çoýup duruň! Janyňyz sag bolsun. Zenan mertebesini belentde tutýan Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri mundanam beýläk rowaç alsyn. Köp sag bol Çetbe. Sag bol. Kerim Halyňam arzuwlaryny diňläli, Kerim. Menem näme pursatdan peýdalanyp mähriban enelerimizi, uýalarymyzy, ejelerimizi çyn ýüregimden Halkara zenanlar güni sekizinji mart baýramy bilen gutlaýan hormatly Arkadagymyza Köp köp sag bolsun aýdasy. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun. Köp sag bol Kerim arzuwlaň hasyl bolsun sizede okuwyňyzda uly üstünlikleri arzuwlaýas geljekde çekgeden birnäçe gülküli degişme sahna oýunlaryny Kerimdenem birnäçe bir manyly goşgulary Watanymyzy, Arkadagymyzy wasp edýän owadan goşgulara garaşýas indi. Işe girişeliň. Ilki bilen arassaçylyk işlerini berjaý edeliň. Ellimize ellik geýeliň.
Işe girişiberelmi? Ilki diýen önümleň çep ber. Balyk diýdiň. Göläň eti diýdiň, goýnuň özem budundan kakadylan et diýdiň, ony getirdik. Ine birnäçe gök önümler bar, pomidor, sogan, kömelek, gyzyl bulgar, gök bulgar, şeýle-de çeri pomidorlarymyz bar. Indi şu görýän gök önümleriňiz mähriban ildeşler, Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda Diýarymyzda türkmen telekeçileri tarapyndan ýyladyşhanalarda ýetişdirilip, türkmen bazarlarymyzy indi şu gögönümlerimiz dolduryp dur. Elbetde, şular ýaly toýlarda, baýramlarda-da Mähriban Arkadagymyzyň saýasynda saçaklarymyz bezäp dur. Indi diýen gögönümleň ilki balykdan başlaýarys. Işdäaçarlara geçelim. Gepleşigimiziň baş aşpezi siz. Ýok wah bilýän men ol indi menden bilýänini men balyk bişiresim gelýär. Aha bu ne balyk. Hawa derrew la balyk bişirýäs. Hawa duzlap ýagy çalyp dagy. Hawa salaly.
Onda taýýarlaly ine. Taýýar muny. Ha indi häzir başlaýas indi nesip edenden. Duzlaýas ondan limony mikä bölüp üstüne sykýas. Zeýtun ýagy. Tagamly bolýar. Zeýtun ýagam gerekmi?
Zeýtun ýagam gerek. Hawana şey dip dilýär. Ne, ne. Ay tugalım. Eli gelişip duray ağamına.
Ha çepbekey oranlyk üçin onda çepbe diýýändirler da. Owo şony diýende owo. Ay men şoň aslynda da ýene nahar bişirip gelýär.
Tugalım o ýerinden demetseň ya bir tarapyny dilinýär. Bir tarapyny dilinýär, beýlek tarap owadan bolup durýar. Ýa beýlek tarapyny hem dilersin. Hmm, ine şeýdip, ine ýas. Ine bula taýyn boldy. Kerimjan kömek et, men elim balyga gardyň. Ne balaýyn, şu bolýamy?
Duz. Owa duzla gowy edip.
Duzlamaly bunu. Bunu men kapanlaşyp guýup Yo aslynda duzla berende balyk şorly bolsa gowy bolýar. Şor şorrak bolsa gowy bolýar.
Öwülmäkä duzla şu tarapyň dany gowy. Burçam sepsinmi? Burçam sepmedi owa. Aha. Görýän eliň gelip dursa jaý senem goýarsyň.
Durmaly wagty boldy diýýär. Dur dur dur indi bol. Beýli tarapyna da öwreli. Indi men ýene hep. O o o. Sen elinde dura men sepimde ýaly. Hep ha.
Şehba aga bu günler näme täzelik muşdaklara bir näil täze sahna oýunlaryny ýene Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda bir muşdaklarymyz gülkiň muşdaklary näil täze sahna oýunlara garaşmaly. Şu wagt ine Mollanepes adyndaky talyplar teatrymyzda gowy sahnalar goýýas. Degişme sahnalary, spektakllar goýýas.
Dessanlardan goýýas.

Has tagamly bolýar-da şunýal etseň. Ýumşadýaram diýýäň. Hawa.
Ine indi Taýyn. taýyn indi şu. Indi göni gowur peçat taýyn bolmy? Ýa aşagyna ýazar ýa bir zat gerekmi? Ýa muny bar göni atma sen. Aňyrdan aýlap gel bak. Ýaňy özüň aýt. Ýa ýaňy özüň aýtdyň-a.

Ine. Berekella.
Howur peçä balygymyzy atdyk. Hawa.
Indem näme isläp? Derejesi 180 diýdim.
Hawa. Indi bişmeler. Dersene getirýän soň azaltýan derejesini. Boldy. Ondan isläp salmyza başladym iki bedenden. Saç

Şu ejäni ýylgyrdyň diýip bir goşgym bar. Şu seň hemişe gowy görýän goşgyňa ejeleri ýylgyrdyň. Ol goşgyny gowy görmeýän ýokmyka diýýän. Sebäbi her bir ynsanyň esasy bir arzuwlarynyň biri şu ejelerimiziň hemişe ýylgyrmaklygy. Şonuň üçin şo goşgyny Kerim özüň okap ber-ä gepleşigimizi. Ejäni ýylgyrdyň. Olar ýylgyrsa, Saksyz abatlygy goja Ýerşaryň. Eneleriň ýüzi gülküden dolsa, duýmarsyň ýüregiňi mähir gursana. Ejäni ýylgyrdyň, ol ýylgyrmasa, günüňde nur bolmaz, älemde many. Planetamyzyň ähli şatlygy, megerem, şol gülkiň astynda ýaly. Ejäni ýylgyrdyň, ýylgyrtmak üçin. Dünýe mal gerek däl, gerek däl hümmet. Ýöne şol ýekeje mähirli gülki älemdäki ençe barlykdan gymmat.

Şeýdi, bu köp kesýän. Düşündiňmi? Ha. Ozanan. Aw, aw, aw. Aýyr, ha. Ana şeýtdi aýyr. Çep aga.
Aw. Bir soragym bar.
Sora. Şu sungat älemine ilkinji girişen günleriňiz artistçilik ugrundanmy ýa aýdym-saz ugrundan girişdiňmi? Başda aýdym aýdýardyňyzmy? Begmyratjan bäş ýaşynda saz çalyp başladym. Sazandy meň özüm. Hawa. O sazy kimden öwrendiňiz? Saz çalyp başladym.
Ilki halypam ak öz kakam. Amanguly Modyýew. Tüweleme. Öz kakamdan öwrendim. Ondan soň Türkmenistanyň at gazanan artisti Gurbannazar Nuryýewden öwrendim. Soň Döwran Täçmämmetden öwrendim saz. Tüweleme.

Ondan soňam men bar-a bize artistlik kärini gowy görýän. Aslynda adamlary güldirmän bolýadäýaw diýýän.
Bargy ýaly dogry. Ow kesdinem kesip gidip oturma. Ine iň gowy görýän artistlerimiň birine daşeluda artisti Raj Kapur. Şony gowy görýädim-de özüm. Şoň suratyny özüm mal bakýadym öň kiçiräkkäm. Şu mal bak, hawa Tejende mal bakyp ýörkäm şu Yrat Sapuryň suraty gapdalymdadyr. Gelip şoň kinosyny görüp, şoň hereketini etjek bolup aýnaň öňünde. Men onnoň şeýdip şeýdibem bir girişdim. Girişip gitdim. Ilkinji halypalar? Artistçilik kärime gelende ilkinji halypam men Öwezmuhammet Meredow. Tikgi. Halypaňyz.
Halypam şol tikgi.
Gurukdyran. Hawa, şunýal etseň şeýle bolýar, munýal etseň beýle bolýar diýip, biraz şol, biram Bäşim Agabaýew diýip bar, onnoň Annanyýaz Kelihanow diýip bar. Ine, şul üçüsi maňa tälim beripdir şu tapyr ugruny. Tüweleme. Indi şeýdip-şeýdibem ine artist bolup gitdik. Indi şu ýerde.
Artist bolanmy özümem duýamok. Aşagyny öçüräýmegem indi. Hä ýanaýmasyn birden. Taýyn boldy-da.
Hawa. Ýygy istaçar şu. Ady.
Ady şol.
Köpetdag restoranymyzda. Taýýarlaýarlar.
Taýýarlaýarlar. Saglyga-da peýdasy bar-da, görýäň-ä, birnäçe gök otlar bar, kelem bar, kömelek. Onda

Çepba ujma aljyraýan bir zada. Ýok, aljyramok, biraz guý.
Aha. Aha. Ha, guýduňmy zeýtun ýagyny? Aha, bol. Boldy. Ýene bir üstü açarymyz bar, ine, olam bir adamyň saglygyna peýdaly. Mhm. Aha. Limon kesişiň ýaly diýdiň daýaň. Hawa, hawa.
Mhm. Olam ökdürije ýelim gelişip duraý. Aýdym aýdyp beräý.

Şonça az maňa Ene şun ýazlar. Sag bol, sag bol. Şeýdip aýdym aýdyp ýörüs biz hem käwagt. Göremok. Ine şeýdip goýýan, şeýdip goýber ine, hawa. Ine şeýdipem goýber näme ol.
Özüň gelişdiribermeliň. Özüňçe owadan bermeli-le bu zatlary. Goýnuň kakadylan eti. Hawa.
Kerim, şo şäbiller dogra.

Balygymyzam indi bişdi. Hmmm.
Ysy janyňy alyp gelýär. Ine mähriban ildeşler, biziň howurpeçde taýýarlan balygymyz

Ine oglanlar, naharymyzam taýyn, işdäaçarymyzam taýyn. Balygymyzam taýyn.
Balygymyzam taýyn, arkaýyn nesip edenden iýibermeliler.
Ajykdyň babam. Aý, gaty ajykdyk-a.
Bir sürt bulkam ajyk ýaly. Şol närähet etdi maňa. Aslynda gepleşigiň başynda geleňde-de bir Geleňde-de ajyk gelen ýaly boldy. Ajyk gelindi.
Nahar diýlen zady esasy zenalarymyz bişirýär-de. Hawa. Bu gün ine olaň baýramçylygy bolansoň Biz bişirdik welin, adatly adam-a däl eken.
Gepleşigiň başynda, Zenan maşgalaň çigit ýaljak göwni bolýar diýýärdi. Şol göwni tapmak, zenanlary ýylgyrtmak hem erkek kişileň borjy. Ätdi.
Gül ýaly. Süýjümi?
Hum. Ine, mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenobat teleýaýlymymyzyň, şeýle-de Aziýanyň merjeni, ak şäherimiz Aşgabadyň görküne görk goşup oturan Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlap, size hödürlän Noş bolsun! atly gepleşigimiziň Halkara zenanlar güni sekizinji mart baýramçylyk sany ahyrlady. Ine, gepleşigimiziň hormatly myhmanlary, Türkmenistanyň at gazanan artisti Täçmämmet Amangulyýew, ýagny Çepbi agamyz, şeýle-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bagtyýar talyby, şahyr Kerim Hallyýew bu gün biziň gepleşigimizde başardyklaryndan birnäçe işdäaçarlary, özem bir balyk tagamyndan howurpeçde süýji balyk taýýarladylar. Biz gepleşigimize gatnaşyp, ine, azajyk hem bolsa, ýagny gepleşigimiziň esasy maksadam şu baýramçylyk gününde biziň gepleşigimize tomaşa edýän zenanlarymyzy, enelerimizi azajyk hem bolsa ýylgyrtmak, begendirmek maksady bilen şu Noşgülsyn atly gepleşigimiziň baýramçylyk sanyny taýýarladyk. Size sagbolsun aýdýas, döredijilik toparymyzyň adyndan işiňizde, okuwyňyzda, durmuşyňyzda. Maşgalada uly üstünlikler hemraňyz bolsun. Sag bol Begmyratjan siziňem işiňizde üstünlik hemraňyz bolsun. Arkadag Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri mundanam beýläk rowaç alsyn. Halkara zenanlar güni sekizinji mart baýramy bilen ähli zenanlarymyzy, enelerimizi, uýalarymyzy, gelinlerimizi, gyzlarymyzy ählisini Tüýs ýüregimden gutlaýan. Ojaklaryny arsgal döwlet eçilsin. Sag boluň, Kerim Hallyýew. Zenanlarymyzyň baýramy gutly bolsun! Hemişe mähriban zenanlarymyzyň güler ýüzi bilen rysgaly saçagymyz dolup dursun, ojagymyz gyzgyn bolsun! Näme, bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Gahryman Arkadagymyz jany sag, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun! Köp sag boluň, ýigitler! Arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Şahyr aýdýar-a, Bagt diýlen zadyň barlygy owal-ahyr çyn bolsa, bilgin bagtyň daş ýardygy bu dünýäde ejeň bolsa diýýär. Hawa. Ejelerimiziň, uýalarymyzyň janlary sag bolsun. Zenan mertebesini arşa çykaran, zenanlarymyzy hormatlamaklygyň beýik nusgasy Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun. Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda bagtyýar türkmen halkymyza gowy günlerden, toýly günlerden, bagtly günlerden ýetirsin! Mähriban Arkadagly Watanymyzda, Diýarymyzda toýlanjak toýlarymyzda nazy-nygmatlar hemişe saçaklarymyzy bezäp dursun! Ine, mähriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen Noş bolsun! atly gepleşigimiziň baýramçylyk sanyny jemleýäs. Biz siz bilen ýene-de ýakyn günlerde Türkmenobat teleýaýlymynda